Tangi chuan Ziangi chu kovin, Ban bun ka ti bova, ka room ah lut awm chhun i ni, chuvang chuan min pe let rawh, a lo ti ringawt mai. I room ah chuan ka kal ngei a, mahse ka la lo hrim hrim, tiin a lo chhang. Awmpuinu chuan lo beng hrepin, I duh leh police chu ko rawh, ruk rui nih kha jail ah i tang a ni mai, pawr zet hian a lo ti. An pawh buai velna lamah banbun chu a lo tla nawlh a, ruk ru chu a kut tan sak tur a ni, tiin Tangi chuan a lo beng thlawrh a. Ka ruk a ni lo, a ti leh avangin Numui chuan a lo beng nawn leh. Tangi chuan a kut zung tangte chu rahsak vakin, I ru ka ni tih i pawm chuan ka ngaidam ang che, a la ti zui. Ka thi dawn a nih pawhin ka ru lo tih bak ka sawi chuang lo vang, a lo ti ve tlat. Chem te a via tum laiin, Nu ber Nulini a lo lut a, Enge thil awmzia? a lo tih chuan. Secretary Ziangi hian Miss Tangibanbun a ruksak a, Hren chhung ka chhiah hlawh te, sawi pawh ka hre tawh. Mister Hrena pawh a ngai zawng an ti. Chuvang chuan kan hrem hlek a nih hi, a lo ti zuah zuah a. Ka nu, tiin Tangi chuan a lo pan vat bawk. Engtin nge hetiang hian a kut te i lo tih nasa ka, violin pawh a tum thei tawhna ang. Nulini chuan Tangi thla vang chu lo hauh in Ziangi chu kut thlak tu zawk ang chuan an pawh avang khan amah zawk chu a lo hau daih a. Hrem tur chuan a ti zet nain a damsam lo avang chuan Police hnena a hlan zawk mai tur chuan a hrilh leh ta zawk a. Chutih laiin Shena chuan document pawimawh a theihnghilh avangin a secretary Ziangi chu a call a, a lak thei loh avang chuan amah chu a lo kir leh. Chutia chhiahhlawh ten Ziangi an lo suisa lai a hmuh takah chuan a lo tlawh thlu tawp a, Ziangi chu a pawmsawn zui nghal. Doctor chuan lo en sakin a kut an rah sakna te chu a lo tuam sak a. Secretary chuan cctv footage te chu lo hmuhin Hriana chu a thin a rim hle. Tangi hau tur chuan an va kal chilh leh nghal. Vailen a lo tum mek a, Engvangin nge khatia Ziangi kha i lo sawi sak chiam mai ni? tia a va zawh chuan, Ka banbun min ruksak a, ka thinrim thut vang a ni, tiin a lo insawi thiam zung zung. Daw sawi suh, nang pawh hian i kut hmang hian vailen i tum leh tawh ngai lovang, tiin a kut chu tihnasak ve chu an tum ta a. Numawi kha lo inrawlh vatin, Keimah vang zawk a ni ka tih vek a nih kha, keimah hi min hrem zawk rawh u a lo ti chul a, Tungei nih lo inrawlh ve suh an lo ti si. Mahse, Nu Lini chu lo kal leh in, Hlau suh, tuman an ti na lo vang che, in ti mah mah ni hi, tiin Shena chu a lo hau ta a. Ka secretary a nia, an lo khawih a, chuvang chuan hremna ka pe thiang a ni, a tih pawhin. A nu, Nukangi chuan a lo khap ve thung a, tang leh hrian chhung kua inkar ti che thei thil a nih avang chuan duhtawk mai tur chuan lo hrilhin Nulini te hnenah te chuan ngaihdam te a lo dil zawk a. Nulini pawhin, Ziangi hliam chu ka vapa in a enkawl dam thei ang, a lo ti. A thei loh anih chuan a pawi viau ang tiin Shena chuan a lo chhang leh hram a, vannei thlak takin a enkawl hnu chuan a zia awm ta hlauh mai. Nulini chuan Tangi tan engbuaina mah siam tawh ngai suh ang che, in inlai chinna hi hriat thiam a har riau mai, i nu leh pa te hian an zirtir tha lo che niang. A lo ti leh kher a, Nu leh pa tak ka nei lo va, Mister Shenna hian min enkawl mai mai a nih hi, a lo ti ve mai. A ni chuan fimkhur tawh viau ang che, Nuli'n a lo tih leh takah chuan Tangi khan dawtin thil ru ah min puh a, ka kut a ti na bawk a, chutah chuan thiam lohna ka nei em ni? a lo ti ve ta. Kang mei tel lovin mei khu a awm ngawt thei lo. Tangi te zawng mi rilru tha lutuk a nih hi. Nang ang zilh loh fa. Nung changmawi pawh hre lo hian mawhpuh tum reng reng suh, Nulinin a lo tih leh tak kherah chuan Tang chhungkua te hian mi hmuh sit leh tih duh dah in ching hle mai. Kei zilh loh fa i tih hian chutiang thil chu ka ti ve ngai lo, a lo ti ve ta ngat a. Nulini te chhuah hnu chuan Tangi chu nurse anga incheiin Ziangi enkawl tur ni awm tak chuan tihnat a va tum leh a, mahse a lo harh hlauh. Eng thil nge ti tum a? tiin a lo nam sawn nghal. Mahse a ni dam lo ta chuan a hneh leh bawk si lo va, a pendant chu a lo pawhthlak sak hlauh a. Tangi chuan a lo rek vak vak. Nikhaw hre loh a awm tak hnuah chuan mi thawm hriain a chhuak zui a. Doctor te chuan lo buaipui hma hlauhin, A kuta pendant chu Tangi ta a ni tih hrena chuan a hre nghal mai a. Rang takin an in lamah chuan va kalin va hruai chhuah a, Police kuta pek chu a tum ta a ni.

A chanchin ngaihvena ka va kal zuai lai khan damdawi inah khan ka theihnghilh palh a ni ngei ngei ang. Numui chuan a lo ti leh daih tawh. Nulini pawh chuan kha nurse kha a tawk fua a ni a, a pian atangin Numui hi a ni lo tih chu a lo hre ve tho bawk si. Tunge ni ta ang? tiin an ngaihtuah ve nasa Chuti chung pawh chuan Shena chuan an thusawi te chu awihawm loh em avang chuan a awih loh hle a, police dawptir mai chu a la duh tlat. Min rin loh chuan dam pawhin awmzia a nei lo a nih hi tiin Tangi chuan dawhkanah chuan a chal chu a va tauh ta vak vak a. Nulini chuan lo dang vatin, Kan inchhungkhurah hian buaina lo siam tawh suang che u tiin Shena te chu chhuak tur chuan a lo hrilh tuar tuar mai. Chung thil vel avang chuan Nukangi pawh chuan Ziangi chu va tlawhin a va beng hrep a, Shenan i nunna a chhanhim a, kan enkawl zui che a, hetiang hian maw min rulh let dawn? a lo ti vak vak. Tang chhungkua te chuan an thawhhawkna an ti tawp zui daih mai ang tih te chu a hlauthawng hle chu lo niin Tangi hnenah chuan ngaihdam dil ang che tiin. Damlo kum atang te chuan a pawt thla zui hmiah mai. Thiam lohna ka nei lo va, ngaihdam ka dil thei lo a ni, tiin Ziangi chu a lo chang ve tlat thung. I thiam emaw, thiam lo emaw, ngaihdam chu i dil ngei a ngai ang. Shena pa lah a boral tep tawh a, kan tlak chhiat thu a hriata rilru hreawm taka a boral hi i duh em ni? Nukangin a tih takah chuan nuam lo a ti ve tho bawk si. Tangi pawh damdawi inah chuan lo awm ve in Ziangi chuan a va pan ta a. A mitthla ah chuan Shina khan violin a tum laiin a pa chuan I zir ve duh em ka zirtir dawn che nia tiin a lo hrilh a. A zirtir zui ta a kha vanga tun thleng a violin tum thiam pawh a ni ta ni. An pa kha a lakah a that thin em avang chuan phatsan thei niin a inhre bik lo va, ngaihdam dil tur chiin ka lo kal a ni, tiin a va hrilh ta nge nge. Chhingchhe rawh, a nih loh chuan Hrian chhungkua nena kan thawhhona zawng zawng te hi ti tawp vek turin ka nu ka hrilh ang. Tangi chuan a lo ti deuh tlat leh nghal. Hreh viau mahse a chhingchhe zui ve mai a. Heti maia awlsam hi chuan ka ngaidam chuang lo vang che, vawi za tal lei siin chibai min buk rawh, a lo ti leh. Hren chhungkaw tana a tih ve thei tawk a ni tih hriain Ziangi chuan a ti leh mai a, a chal pawh a duk sen ruih mai. Kal chhuah mai a tum tawh lai chuan Tangi chu a la lungawi thei lo va, bawk hnute tuite chuan a lu chang chuan lo leih thla velin. Mister Hrina pa hian a ngaina hle che tih ka hria. Mahse, a thi mek a nih hi. A duhthusam tih hlawhtlin i duh a nih chuan a tawp nan bawng hnute bang zawng khu in vek ang che a lo la ti ṭalh. Allergy a nei tih a hriat reng vang a ni. Ziangi chuan a in lo ngam si lo. Tangi chuan a lo nuih vel mai mai a, Ziangi tlute chu a lo tlawh vel. Mahse, Nulini a lo luh tak thutah chuan, Nu, a lo lut chiah kha. Chhuatah hian a lo tlu ringawt a, Dawta min mawhpuh theih nan amah leh amah intihhlum a tum a nih hi, ka hlau lutuk, a lo ti zai. Doctor kovin Ziangi chu an lo hruaisawn nghal a. Nu, U nau pasina hian min ngai dik lo leh daih ang a, ziah nge hi a tan bawk si? Tangin a tih chuan, I nu ka awm alawm, lau suh, engtin mah a ti lovang che, tiin Nuleni chuan a lo hnem. Rin ang nge Yinshena leh a hote chuan Tangi chu an lo vo zui a, Ziangin harsatna a tawk a nih vaih chuan a tuar ngei tur thu an lo hrilh. Nge liama ziangi pawh dam takin damdawi in a chhuahsan ve thei dawn ta. Tangi pawh a nu nen chhuah tumin an lo in be mek a. Mahse ziangin no a ti tla keh ri chu an hre zui. Nulini chuan, I pian hlim khan bawk hnute kha i allergy si a, mahse tunah hian engmah insawiselna i nei tawh bawk si lo, tiin Tangi chu a zawt ta thut mai. Numuin min enkawl lai khan kan re thei lutuk a, pian hnute tuiin min chawm ta zawk a, a lo rei tak hnuah chuan bawk hnute pawh ka lo allergy tawh lo a nih ka ring tiin a chhang zaih nghe nghe. Nulini pawh chuan lo awih vel e ta maiin i pian chawmah eng thil nge pe che ila i duh ber? tiin a zawt leh. Hriatna hi neih ka duh a ni. Ziangi nen pawh hian an inngaizawng kher lo mai thei a, engmah kan hriat siam chuan loh hi bakah a phu lo hrim hrim a ni, a ti ta khauh mai. Aw le, engpawh ni se, in inneih theih nan chuan theihtawp kan chhuah dawn nia, tiin. A nu chuan a lo hrilh hlauh mai a, lawm deuh in a lo kuah vel. Chutih lai chuan nau a awih mut lai a a hlasak thin kha, Ziangi chuan a lo sa ta rat rat mai. Nulini chuan hma ka ti hle. Mahse Ziangi pawh an lakah chuan a lung awih bik chuang lo va, a room kawngkhar te chu a lo khar zui nghal hmak. Tangi chuan a rilru a lak pen hle em avang chuan a ngaihtuah zui duh tawh lem lo. A kut hliam avang khan Ziangi chuan thil ken leh ri than chawi vel te chu a harsat rih riau mai a. Nu ka ngil ah chuan Nulini te party buatsaih tur ah chuan a tul apiang thawk ah va pui tur in a lo phut tlat bawk si. Nu mui kaihruaina hnuai ah chuan kawmpui kawr te chu va ha in a tul tul thawk tur chuan a in ring ve ta ran a. Tangi lo chhuk in thil tifai nghal tur chuan a lo hrilh. Nulini nen chuan insu palin biak pawh an inbe zui lem lo. Unau Pahriana nena kan inhualna tur chu vawiinah hian kan puangzar dawn tiraw? tiin Tangi chuan a nu chu a lo zawt vat a, a lu a lo bu nghauh nghauh. Awmpui pakhat chuan, Hriana leh Ziangi te chu inhmeh a tih zawk daih thu te lo sawi ve melh melhin violin chu a chhiat leh chhiat lo en nan Ziangi chuan a tum chhin a. A tum lohna a rei tawh bawk nen a tumtui ta phian mai. Nulini pawh chuan thiam ti em em hian a lo thlir reng a. An pa in chu music a play thin lai te chu a hre chhuak in a lung a leng hle. Tangi erawh chu a lo thinrim ṭun thung. Ka nupa room tifai tura an hrilh angin Ziangi chu room ah chuan a lut a, mahse fimkhur thu hla ah a phone chu a on zauh. Engvangin nge thlalak kha i lo khawih ve ri ngawt a? tiin Tangi chuan a lo chhuah a. Ziangi hal lul suh khawngaih takin tiin a au der vak vak a, thlalak kha a hal vel. Ziangi chhuah tum chu a lo chelh betin, Min haw viau mah la. I duh leh min an khum la min beng mai rawh, mahse ka thil hlu hi chu ti chhe lo hram rawh, tiin lemchan teh chu a tum kual a. Mahse Ziangi chuan video ah a chitla lai chu a lo lak vek thu sawiin a lo hmuh ve ta mai si, min tibuai tawh suh ang che, tiin a chhuahsan zui. Mahse, step ah a chhuk laiin a hnung lam atangin Tangi khan a lo nam lum hram. Tun hma changa Tangin a lo hmuh sit leh tih dur dah chen sia te kha Ziangi chuan a hre chhuak ta uar uar mai a. Chutia Ziangi lo mu ta reng mai chu Nulini chuan lo hmuhin a phil hi mang ang nghal hle. Lehlamah Nukangi pawhin a fapa chu Tangi nena inhualna hun sera kal tur chuan a lo thlem ve mek a, mahse a lo duh hauh lo. Chhiahhlawh ang maia Ziangi hna an lo thawh tir tih a hriat phei chuan a lungawi lo hle. Chutah nikhaw hre lovin an lo la pu chhuak zui. Tutihnge? A lo ti pawr ṭhak a, Amah in step ah a lum a nih kha, Nulin in a tih pawhin. Tuma'n helai hmun hi lo chhuahsan suh ang che u, ka lo let leh ang, tiin Shena chuan a chah ta hlawm. Insawi fihlim ngei tumin Numui chuan voice record ṭhenkhat a duh duh lai zawmkhawm chu a lo play kual zai a, Shena chuan a lo ring hauh lo thung. Kan chhungkaw thlalak ha la tum a, chutah amah a lum pal a, Tangi hi i mawhpawh ṭial la maw? Nulinin a lo ti ve hlur bawk. Ni e, Tangin inrawlhna a nei lo vang, Nukangin a lo tih chuan. Va haw phawt rawh ka nu, tiin a hruai haw tir daih. Ziangi a lo har thu an han hriat takah chuan damdawiin lam pan chuan an kal ta dial a. Zia nge erawh amah te in damlo khuma chuan alo thu kar. An naupan laite ngaihtuah letin anih ina a tih theih tawk hmunphia leh insuk thlenga a tih vek laiin a rualpui ve tho hmeichhia erawh kha chuan thawmhnaw mawi tak tak neiin alo tirkual vel zat zat zel anih kha. A hriatna thenkhat a hlo avangin thil thlen dan kim chang chu a hre thei bawk si lo. A thi rauh em em erawh Tangi hian a lak luih sak tlatin a hre thung. A rualpui hmeichhia pawh kha Tangi ni ngeiin a hria. Hrena chuan lo khawlin an lo kal mek thu a lo hrilh a. Chutih lai tak mai chuan doctor anga inchei lu kawlh hian hnim hlum lo hnim tir thutin A sawi vek hnu chuan a pu chhuak zui ta daih mai a, car a a phurh lai chuan Ziangi chu lo harh in a tlan chhuak vat. Chutih lai in Shinami leh Sa te pawh chuan Ziangi chu an lo zawng ve mek bawk a, chutia Lukawng pa in a awm tak chiah mah chuan a hriatna hlauh tak zawng zawng te kha Ziangi chuan a hre chhuak leh ta hlauh mai le. Lu Kawngpa in man a lo tumna lamah chuan a hlauh em avangin a hnung tawh zel a, ko pangah chuan a la tawlh liam palh zui leh nghal. Lu Kawla hlau thawng lutuk pawh chuan a tlan chhiat san zui ta daih mai a, mahse Shana te khan va hmu chhuakin a thluakah hliamna tak mai a lo nei a. A harh chhuak leh thei angem tih an hriat loh thu Doctor chuan a lo hrilh. Secretary pawhin Ziangi nun hma lam te chu a lo chhui ve mek a, tih duh dan a tin reng tuarin a duh lo chung mipa dang hnenah te an lo hralh tawh ni awm e. Laina tle in hrena chuan a harh chhuah leh thei hunah chuan nupui a neih ngei a tum ta a. Mi lian khatin Numui chuan Lukola chu a hruai a lo ni a, a pasal a lo ni nghe nghe. Chengsing nga chauh a pek avang chuan a lung awi lo hle. I fanu dik tak kha tang chhungkaw fanu angin a awm a ni lawm ni? a lo ti keuh a. Va kal phawt rawh, naktukah a bak chu ka lo pe leh dawn che nia, a ti ta ringawt mai a ni. Nulini pawh chuan chutia an inbe lai chu a lo hmu ve tho a, mahse rinhlelhna chang pawh a hre lo. A chhan chu a pasal a nih miau avangin pawisa a lo dil satliah chuan a ngai mai a, E, takin in fanu kha khawiah nge awm tak daih a, Tangi ai hian kum chan ve in a naupang zawkin ka hria a lo tih leh chuan kan harsa lutuk kha kum sawm pariat a niin pasal kan neih tir ta mai a ni a lo ti zaih. Leng tur pawhin lo sawm ve rawh aw, hmuh ve te pawh a chakawm a lawm le, Nulining a tih laiin Tangi chu a lo chhuak a. Nu, Hrenan lung hlu zung bun a lei an ti a, kan inneihna mi tur a ni hrim hrim ang, mahse, engmah hre ve lo emaw ka tia? a lo ti. Nu ka nge ka lo zawt chiang dawn nia, tiin Nulini chuan a lo chhang.

A rukin Shena leh Ziangi te kha a lo in ngaizawng reng tawh a, mahse Nutungi hnenah chuan an hrilh mai ngam bik lo va, an inlei chinna chu a pawmpui lo an hlau a ni. Chutih laiin a nute chuan a rukin Tangi nena inneih tir tumin hma an lo la ve mek a ni tih chu an hre chhuak ta a, Sewitchi chu a hma la tur chuan hrilhin, A nih erawh chuan Ziangi chu a awmpui deuh chawt a, Thil pek hrang hrang nen nu ka nge pawhin tang chhungkaw in chu a va tlawh a, a fapa in lunghlu zung bun a lei tia hriat khan tangi ta tur a nih ngei chu a lo ring ve hmiah mai a ni awm e. Mahse secretary khan chung in leh thil pek zawng zawng te chu an pu Shannan la let leh vek tura a lo tirh thu rawn sawi in, Tangi hi neih tumna a nei lo hrim hrim a ni, a lo ti ta hmiah mai. Enge thil awmzia min tisa hle mai, engmah kha kan duh lo, heng thil pek te hi theh chhuak vek rawh u, Nulini pawh chuan a lo ti ve ta. Vaneihthlak takin Ziangi pawh a lo harh chhuak ve tawh a, Shena chuan nupui atana nei a duh thu te a lo hrilh nghal. Ziangi pawhin a nun hma lam engkim a hriat chhuah tawh thu sawiin, Numuite khan pasal nei tura an tirh luih khan duh lovin a lo tlan chhia a, khatah khan lumin a lu a lo sawh a, a hriatna zawng zawk te chu an bo ta vek mai a lo ni. Vannei thlak takin Shena khan hmuhin inah hruai haw a, a inkawl chhun sawm ta a, A nu dik tak pawh Nulini a nih thu te thleng chuan a lo hre vek tawh. Mahse Shena chuan, I nu hnenah i let leh kher hi a ngai tawh lo a nia, ka bulah nuam leh hlim takin i khawsa thei ang, tiin a lo hrilh. Zungbunte chu a la chhuakin, Min nei duh em? I dam that ve le kan innei dawn nia, tiin a sawm a. Ziangi pawhin inneih chu a lo duh ve tho mai. Zungbun an inbun tir lai chuan Nukangi a lo lut a, Ziang i tih ang, nu leh pa mumal pawh nei lo leh hriatna hlauh hi mau atan ka pawm lo a ni, a lo ti lut chher chher mai. A ni hi eng mi pawh ni se ka nupui atan ka duh ber a ni, Shannon a lo ti ve thung. A theih loh, i pa lah a boral tep a, kan company tan pawh a pawi thei a nia, tang chhungkua te hi be che thei kan ni lo hrim hrim. A nu ina tih pawhin, Chutiang ringawtah buai suh u, kan tla chhe ve mai bik tawpna ang, kan thawk zel dawn alawm, Shennan a tih laiin a pa chu wheelchair-ah thuin an lo nawr lut ta hlawl mai. Ziangite chu Mawatahnah a duhthusam ber a nih tur rawn sawiin, Remchang hmasa berah ropui takin in innei dawn nia a lo ti ta hlauh mai. Ziangi chu a hnathawhah chuan a thawhrem thin em avangin a ring tawk hle a lo ni. Lehlamah Lu Kawlhpa khan pawisa khelh a chin em avang khan sum a lo ba leh tun tawh mai a, Milian khat lai mai chu Tangite nufa hnenah chuan a lo dil leh ta tlat mai. An pek loh chuan an thil tih dan zawng zawng te chu puan chhuah sak vekah chuan a lo vo zel bawk si. Chutah, Hrena leh Ziangite'n inneih an tum tih thu thar te an hre zui leh nghal. A thi tawh ni khan an pa khan a sawi bawk si a, an thinrim in an hlau thawng ta hle.

Mahse, a thinrimna chu thup zo ta lo chuan a oxygen hipna pipe chu a phawisak ta hmak a. Message te type zuiin Ziangi chu a room-a kal turte chuan a hrilh zui bawk. Mahse, Nukangi chu lo lut hlahlin Khemu a khai zo chiah a, a hmuh theih rih lo ka tih kha engah nge i lo kal lui leh hram a, enga ti nge a phone te kha i lo khawih? Ehe, oxygen pipe te i lo phawisak a ni maw? Tiin a lo zawt nghal ta chat mai. Ni lo, ka ti a ni lo, tiin Tangi chu a lo pha zawt zawt a. Nang bak hetah hian i awm lo, thai tum a nih hi, Police ka ko dawn a ni, Nukangin a lo tih takah chuan Tangi hlauthawng leh thinrim bawk si chuan a chemte pai ruk hmang chuan a hnung lamah chuan a lo vek ta hrawih mai. A pumah chuan a vik tawn leh sak bawk. Ziangi pawh ko a nih avang chuan a lo thleng phei ve ta a, Tangi chu a lo nem sawn dawrh. Nukangi chu a buaipui zui nghal a, ani pawh chuan thei leh thei lo hian, ani pawh chuan thei leh thei lo hian min ngaidam rawh aw, ka lo ngai dik lo che a ni, tiin a lo hrilh. Khum lamah an pa ber a lo mu bawk si.

Eng thil nge mawi tih le, min pui teh u, tiin Nulini chu a au vak vak a, Ziangi chu a beng hrep bawk. Ka ti ni lo, tangi tih vek a nih kha, a lo tih pawh chuan a lo beng nawn leh sak a, ka mit ngeiin ka hmuh cheu alawm le, a tih takah chuan min awih dawn chu ang lo, tiin Ziangi chuan chhuahsan a tum a, Pawl lamah Numuin lo changin. talh tumin a lo va thlu tawp mai, a lo va zui nghal vak vak bawk a, mahse Nolini chuan khawngaih ve deuhin duhtawk tir chu a tum zet a, I fanu kha tual that tu a nih kha, a ma tih vek a ni, Ziangin a lo tih leh tak si ah chuan thinrim thar leh thutin a vuak tir leh ta a,

Shena chu Tangi chuan hmuh a ngen tlat avangin a nulini chuan a kohsak a, U naupa, lungngai suh aw, i pa chu a awm tawh lo, mahse, i tan ka awm reng zel ang, a lo ti vel a. I nu leh pa a chhanna lamah hliamna tak a tuar a nih hi. A lakah hian lawm viau tur in ni? Numui chuan a lo tihzawm ve zat bawk. Shina erawh chuan lawm thusawi nan thilpek an lo kensak che a, lo in enkawl tha ang che u, ka pa vawiina lamah ka kal a ngai tlat mai, tiin a chhuahsan leh ta daih a. Nulini chuan lo um zuiin, Tang i rilru put hmang te hi i hre reng awm si a, i nei duh thlawt lovem ni? tiin a lo zawt tawp. Nulin, Tunah chuan kan chhungkuahin harsatna tam tak kan tawk mek si a, chutiang lampang chu ka ngaihtuah thei ri lo va ni, tiin a lo chhang. Ziangi hian i nu leh pa te tha tum a nia, i la duh reng tho tih na em ni? Nulinin a tih pawhin, Chu zawng kan buaina a ni a, lo buai ve duh suh u, a lo ti leh mai. Tangi hi i nei ni chuan kan group share za sawm thum hi a lo chhawp nghal ang, in company dinhmun pawh sawhngeh a ni thei dawn asin, i pa duhthusam ber pawh a nih thin kha, tiin Nuilini chuan a thlem zui ta zan a. Hliamna lutuk tuar ta lo chu Ziangi pawh chuan that lam pan tain Police te pawh chuan an chhuah tir ve mai bawk a, thil tlen dan kim chang tak hrilh turin Shena chu va hmu ngei a tum. Vengtute chuan an lo dang zel si, Numui lah khan tual that tui ni kha tiin a lo tawng khum bawrh bawrh a. Tangi pawhin damdawi in chu lo chhuahsan ve tawh bawkin Shena chu hmuh tumin buai buai duh suh, min propose daih tawh tiin lung hluzung bun a pun te chu a lo hmuh vel. I nihna dik tak a hriat loh vang a nih kha, ka hrilh vek dawn alawm, Ziangin a lo tih pawhin. Nanga thusawiite chu a ngaihthlak sak duh che, i ring em ni? Tual thattu Tangi chuan a lo ti vel a, Ben a tum lai takin Shannon a lo dang. Ziangin? Ka ti ni lo a nia, Tangi tih vek a ni, a ti lawm lawm pawhin Shannon chuan a awih thei tlat lo a niang chu. A tirhkah ten an vuak lai pawh chuan a dang duh lo. Khati khan ka nupui hual dawtin puh phet tum tawh suh. Hun liam tawh a, kan inlei chin a vang chauh a, chhuah za lian che ka nih hi, chhuak bo rawh, i hmel hmuh pawh hi ka peih tawh lo ve, a lo tih khum hmiah mai. In nei vat vat tawh ila, nute ka nge pawh a zia awm chho ve zel an ti a, a lo harh thuai mai ang, a lawm dawn em asin, ti a Lin-in a sawm pawh chuan i thu thu lawm, a lo ti ve ta. Chuti mai a beidawn chu tum bik lovin Ziangi pawh chuan tangi nihna dik tak mai chu a hailan a tum ve tlat a. Hmeichhe pakhat thil zuar lai, mipa pakhatin a lo ti buai lai chu va hmuhin a va chhan a. Raipuar anga in sawiin Police call a tum thu a sawi takah chuan chu pa chuan hlavin a tlanchhiatsan ta a ni.

Tun hmain a bialpa chu then tura hrilhin Ziangi chuan miar uai a, a ke te chu a lo hlap tir hrep tawh a lo ni a, chuvanga tun thlengah a ke pawh pai zui ta a lo ni, hmuh leh pawh chu a duh tawh lo. Mahse Ziangi chuan, Misual tak a ni sia chu mi hriata kan puan zar a ngai reng a ni, phubalak te pawh i duh ve bawk lo em ni? Lehkha thiam thei tak leh hmahun eng tak kha hetiang hi i lo nih tak hi, tia a sawm takah chuan channa tur a awm chuang lo bawk a, tiin a lo rem ti ve ta hlauh mai. An inneih kawr tur vel tanginah a lo hak lai chuan an va luhchilh ta rup mai a. Hrinna pawh a lo awm ve bawk. He nu hi Tangi avanga ke zeng a nih hi, misual leh tu rawt tak a ni. Ziangin a ti chuan, Dawtin min puh che reuh tawh suh. Tangi chuan a lo ti vat a, Pawisa-in Numuin a nu kha a tham a, chuvang mai maiah jail-ah pawh tang lo i nih kha, a lo ti leh a. Ni e, hetiang hmeichhe sual lutuk hi nei miah suh, i inchhir ang, Pei pawh chuan a lo ti ve ta. Hmeichhe pakhat a lo lut a, I pian sualna hi midang mawhpu nan hmang suh ka ti tawh che kha, a thusawi kha engah mah ngai suh u, tiin Pei chu a lo beng pawp mai. Pei nu chu a lo ni reng a, Ka fanu hi a pian tir atanga zeng a ni a, ti hian pawisa a dil duh avangin dawt a sawi kual thin a nih hi a la ti zui. Ka nu, nangmahna lawm numuii pawisa kha la. Tunah pawh hian a tham lungawi leh tawh che a ni maw? tiin Pei chuan tap chungin a lo zawt a. Engmah sawi tawh suh, lo haw vat la a ni mai, tiin a nu chuan a lo nawr chhuak zui ta daih mai a.

Engah nge ka nu ka tih pawh chu i lo huat ve ngawt a, naupang ka nih lai changa min enkawl sei lian tu ve tho alawm a ni, Tangin a lo ti vat. Shena pawh chuan Tangi te lam chu lo changin, Secretary chu Ziang i hruai chhuak tur chuan a hrilh a, Numui khan Peinu kha pawisa pe in a lo be fel diam a lo ni, Ziangi thusawi erawh kha chuan an beng a verh zar mai. A hriatna a nei let leh tawh a nih rinna lian tak an nei ta a. Phakar chhuahin Tangi chuan intihhlum tum ni awm tak chuan chim tein a banzai a lo tum der vel a, Nulini chu a hlauthawng hle. Numui chuan lo puiin room kawngkhar te chu an hawng rawk a. Ziangi thil ken lai thlalak te chu an va hmu. Vawiinah inneihkawr an en chin laiin Siang hi a lo kal a, dawt dawtin a lo phuah a, a zak lutuk intihhlum a tum a ni ngei ang. Numui chuan a lo ti zaih zaih a, Nulini thinrim chuan, Ziangi chu kan khing dawn nia, engvangin nge dawta a lo puh ngawt che? tiin thil tha lo tih tum tawh lo tur chuan a lo thlem. Ziangi chu a koh tir zui bawk.

Heng ho hian dawtin min puh a ni, a lo ti. Ka pa thattu leh ka nupui hual dawta puhtu hi keimah ngei hian zirtirna kan pe ang che, tiin vuak a tum ta a. Mahse, police te lo kalin mi tuin emaw ziangi kidnap a nih thu an report a ni awm e.

Chung thilvel thlentirtu leh eng ang chiaha inzawmna nei nge an nih tih chhui chhuah chu Shena chuan a rukin a lo tum char char thin a. Zian i ring lo ang taka langin lem an lo chang der vel mai mai zawk a lo ni. A pa tinatu kha Tangi a ni tih finfiahna an nei bawk si lo. Hmalak dan tur kawng dang an dap char char a lo ni a, Numui te nufa pawh an mang ang tan ta. Hrena chuan an khaw hlui lam panin Putar pakhat Zenga hmu turin a kal tih thawm an hre ta a, Pu Zenga chu a lo awm lo. Mahse a tupa chuan lo dawng sawngin thlalak te a lo entir a, chu thlalakah chuan Ziangi pawh chu a lo awm. Chu thi awrhtu chu zia nge a nih thu le, tangin a chhuhsak daih vanga a tah nasa thin zia te a lo hrilh. A haw kawngah chuan lukunga khan a lo dang leh ta tlat mai. A hnungah chuan tangi leh a thruih hruai te chuan an lo um zui ve chawt bawk. Engkim a hre chhuak vek tawh a ni tih chu an hriat avangin thah ngei chu an tum a lo ni. I pa pawh kha ka thah a nih kha, Ziang i nei tura a tih chiah vangin i nu erawh kha chu thah pawh ka tum ve lo nain a lo lut thut si a, duhthlan tur dang ka nei tawh lo a ni, a lo ti zuah zuah mai. Damdawi in lamah Ziangi pawh a lo har a, amah chauha hrian a chhuak ta kha a ngaihtuah hle. Secretary nen chuan an va um zui ve nghal, Police te pawh an hruai tel bawk. Shena khan a car hma ah phone lo kam ru in Tangi te chet dan zung zung te kha video in alo la vek bawk si a, engti kawng mah in Tangi chu a in sawi feel hlim thei tawh lo. Nulini lo kal chu lo pan vat in, Nu, Ziangi te hian dawt bawk in min puh leh tawh ania alo ti nghal zawt zawt a, dawt bawk maw i sawi, engkim ka hre vek tawh. Nangmah vang hian ka fanu dik tak chu ka lo ti hlum hman tep asin, hreawm tam tak ka tawrh tir a ni, a lo ti khum hmak mai. Shena chu damdawi inah chuan hruai niin Nulini pawh chuan a va kan a, Ziangi hnenah chuan ngaihdam a lo dil nghal, mahse a ni chuan a lo be tha duh lo. Chutih lai karah Numui chuan ngaihdam a lo dil ve sek bawk a, ka fanu kha a nausen lai khan ru bawvin Nangmah hian enkawl sei lian a, tichuan i fanu chu ka fanu angin i lo let tir leh a, ka fanu dik tak chu min huat tir bawk a ni. Engkim hi i ruahmanna vek a nih hi, hmuh che pawh ka duh tawh lo, tiin a hruaibo tir zui ta daih a. Hriat a dam loh chhung chhung chuan an company chu Ziangi chuan a lo enkawl char char a, hma pawh an sawn chak hle. Numui chuan Ziangi chu lo hmu ve leh in pawisa te a lo dil a. Kum sawm pariat chuang ka enkawl na man che kha min rulh let a ngai ang a lo ti ham ham mai. Mahse Nulini chuan a ho te chu a vuak tir ta hrep a, an hruai bo zui ta ni.

a lo rai hlauh mai chu a hlim hle. Chutih laiin Tangi pawh kha tur ei anga awm derin damdawi inah chuan dar luh a ni a, a nu in nurse a biak buai chhungin a put ru leh Ziangi chu thah a va tum a, mahse Nulini a lo lan takah chuan a duh angin a che thei ta lo. A chet dan thlakin Nukangi zawk kha a va ru chhuak ta a, zia nge chu khawlin i pasalnu hi a nunna i chhan him duh a nih chuan milen sawm nga kengin lo kal ang che tiin a va hrilh. Hrena erawh a zin a lo haw mek a, pa a ni dawn tih a hriat avanga a lawm tehlul nen a nu ruk bo a ni tih a hriatna chuan a ti thinrimin a ti hlauthawng hle. Nulini chuan Tangi chu va hmuhin pawisa chu a va keng a, Tangi chu vih a tum thut. Mahse a lo inveng hman, amah zawk chu a lo chhuih zui ta hrep mai a. Engkim tihtirtu chu Tangi vek a nih thu chu inpuangin a nu khan a hlauh leh a duat thin em avangin a thu chu a zawm lo ngam lo mai zawk a lo ni. Chutia inhnialbuaia an intihbuai lai tak mai chuan Ziangi pawh chu pawisa nen chuan a lo thleng ve leh ta a. Tangi in ring lo lai chu bei thutin Nukangi chu hruai chhuah an tum. Mahse Tangi chuan chulai velah chuan khawnvar tui lo leih lawk vekin an tlan chhiat chuan hal a tum thu a rawn sawi a. Nukangi a mu ve reng bawk si nen an chhuahsan mai ngam bik lo.

Zianite nupa pawh hlim takin an inchhaih nui vel har har tawh. Thla latu ruaiin style hrang hrangte chuan thla chu an la dun chuai chuai bawk a, an hlimthla te chu dah that zel an duh a ni. An fanu zela a awm takah chuan Numui chu a tal buai khawp mai a, a pasal hnenah chuan pawisa pein phuba lak puiah chuan a sawm leh ta mauh mai.

A hma zan khan Lukawnga chuan a nupuiin Ziangi thah tir a tum chungchang kha Hrena bulah chuan a lo va hrilh ru pek chu lo niin, chuvang chuan Hrena pawh kha a lo fimkhur hliah lo ni. Pawisa te lo pe vel mah se, a nupui thinrim chuan chem nen a um zui ta a, an pahnih chuan an lum hlum zui ta ringawt mai. Damdawi in lam atangin thuthar lawmawm tak mai an hre ta. Nukangi pawh kha a lo harh chhuak ve leh tuah lo ni? Tichuan hlim takin an vai chuan an cheng ho ta a. Awle, ka ti zawng kha tun tum drama chu a lo ni leh ta. Drama thar hmuhnawm tak nen ka lo kir leh vat dawn nia.